There is a video that I checked on YouTube, uh, which I can attach it here. Um, yeah, I'll make a plan, then I can attach it here. It's of the guys vemunomu vanga vachiita sort of like a meeting yavo kutaura kuti kune mamwe maforeigners Haasina kuenda asati abva munom akagara mudzimba hanzi landlord akaramba mari yacho but those people are they're stuck havasi kuda kuenda kumba so they actually planning toda kunovavhovhomora dzimba dzavo you know unozati I tend to ask myself, is this normal or what? Is it uh, like a person ari kufunga nebrain dzake or what? Because munhu waari kurwa naye ndeumwe munhu mutema akafanana naye. uh, like life yataugara yava yechi yetsuro nembwa yogara nengodzingirirana that means isusu vekunze tofanira kugara takahwanda because i'm gonna attach that video here then you're gonna check it for yourself and also the place then you're gonna listen to it yourself guys because it is something that is uh, so sad and so disappointing because yes nyika yedu tinonoivaka togona kuivaka Hapana kana problem adya. But muno matakauya taizotsvaga zvataitsvaga tatsvaga kurarama tsvagawo mari and stuff like that vamwe tine mavisions etoda kusatawo zvimwe zvunhu tikaunganidza mari todzokera kumusha it wasn't like permanent yes makore akazowanda zvawo tiri muno but zvazvingariyo toda kugara muno for good so what happened apakatanga zvemaprotest and stuff like that Most of the Zimbabweans were displaced. Vamwe vakadzokera kumusha, vamwe ndovakasara vari muno, vamwe ndovachiri kuprepare because vanhu havangambokwaniswi siya mudziyo dzavo because most of the people that I'm hearing and also in my circle remabasa iri most of the people vane transport dzavo vane mabhak avo so they cannot just sell mabhak avo vobva vati vakuenda kumba because people are taking advantage now sezvamakwira akaita mabhazi mabhazi anga ari cheap pane nyaya yekuti paita problem people they want to go home vakabva vakwidza so it also applies kune mota dzedu we want to go home but kuti utengese mota yako ite cheaper price hazviite so munhu anotosacrifice better ndishande ndishande Ndikwanisa kuwana mari yekuibudisa kana ndisina permit ndotoita plan rekuti nditsvage munhu ane permit andibudisire mota yangu ndiende nayo so this video guys i like i felt very sad and disappointing to wear another brother with the same blood serango achitaura achiti tinoda kuplana tinovavhima vanhu ivava if it was kutsvaga mari I think that was going to be great munhu obva aita that kind of energy power yekuti anotsvaga mari that person can be rich but nyaya yekuda kunotsvaga vanhu vovhomora vanhu hapana zvazvopa for what for what yes tinoziva tofanira kunge tine mapepa kuti gare muno and stuff like that But nyaya kuzoda kuzovhimana manje kutora mabasa evanhu vemutemo egovernment vobva vaisa maoko mavo chero ngoti vanhu vemuno vanozivikanwa nenyaya yehumhondi nyaya yengoda ngoita zvenoise and stuff like that it is so disturbing guys situation iri kuitika kuno most of the people vari kuti ah zvanyara 30 yakadarika izvi zvanyara kune vamwe vanhu guys vari masituation atori hard because mukufamba kana uri mumalocation mukufamba chaimo chaimo unenge uchitofila like kuti okay. maybe ndakatariswa maybe whatsoever and yeah. yes vamwe tete kune nzvimbo dzisato dziri nani and stuff like that but patinonofamba tisangana nayo kumashops nesa ndo paunoona kuti hazvina zvina kumira mushe so it will be wise kuti munhu kana iripo mari zvidzokere kumba bcause zvinhu izvo handifungi zvichapera Asi kana uchida kuti ugare muno muno, gadzirisa mapepa ako. Wagadzirisa mapepa ako, wouya, wotsvaga basa. Wawana basa, wochitsvaga nzvimbo, I mean, pekugara, especially kuvarungu uko. Kusina kana nenoise, worega kumingla nevanhu vatema vari muno, because brains awo aka, Haa hatisomboiti mushe handidi hangu kutukana chichi but pachokwadi hadziti mushe because isusu isusu kunyika kwedu i don't think um, mungasvika pasituation yekuti tikaona ana chimwene maybe mozambique tobva taita zviri kuita vanhu tochivhima instead of you know taking that time and putting that time kuti tinge tichiwana mari you know tsvaga something that is profitable ndopatoswera achidzingira nevanhu what for what for this is so bad guys this is definitely bad zvinorwadza completely nyaya dzekuvhimana hadzitombori bho and ukabatwa unogona kukuvara munhu unogona kutokuvara chava unogona kukurova because i don't know enga yava nayo kuti ichasolva here maproblems avo eh, else ichavawanisa mabasa avari kutsvaga here kana maybe kwanga wangoda kungoisa frustration kune vanhu so guys we have just have to be careful toona kuti ndeipi Pese patetiri ngatinge tiri careful ngatirege kurelaxer it's a word of advice let's not relax and think kuti maybe zvinhu zvapera zvinhu hazvina kupera hazvina kutombopera kana padiki diki hazvina kutopera so let's be wise kana tichikwanisa kushanda tikuunganidze kamari kadiki kako todzokera kumusha tonotanga zvimwe zvinhu ungarema ungadini zvako but at the end of the day tinorarama takauya muno anhu zvichirema tonotadza kutanga zvimwe zvinhu sei ikoko So guys, uh, especially ndoda kunzwa kune vanhu vakatoenda kuZimbabwe vakalenda kuZimbabwe kuti muri kuzvigona sei at this moment. Ko ndachitomboona imwe video iri paYouTube um, yeumwe muchinda akatotaura kuti hano ndiri muno muZimbabwe things are tough and stuff like that hakuna employment hakuna chi and whatever so angatoti zvikatorema wadai so ndokunotopfuurira ndoenda kuBotswana ndonotsvaga chokuita It is so hard guys but tozviita sei zvoitwa sei zvoitwa sei bcoz toda tasvika paground tonyatsoona kuti hawafa tine mbijana yatinayo tapinza ubhakiri yedu bcoz definitely totoplana kuti regai tione kuti tiri pinze no matter what ndo zvatoda kutosungira tiri pinze bhaki tizoona tingararama sei bcoz shungu dzava paground kumusha kuti tinge tichita zvinhu tiri paground so vari kuzimbabwe mogona kukomenta mucomment section muchizivisa vanhu vari kuno kuti zvakamira sei ikoko aino zvinorema kutanga semapindura takaita muno musa things were not easy zvairema zvairwadza vanhu vachinoshanda mumafarms vanhu vachiita vachipara para life and people ended up building their life zviri bho kusvika vazobuild a comfortable life vakazogara bho so it is just the same thing ofuicha ndo zvinhu zviri kutyiwa nevanhu ndonotanga patsva ndonoita sei because most of the people akasiya maproperties avo kunoken stuff like that but um, ngatisindisane guys ngatisindisane ndo the only way to go because zvinoita sezvadai so but zvimwe zvinhu zvine advantage kune vamwe vanhu vakawandisa because vamwe vava kunoestablisha their permanent businesses back home vamwe vava kunoita mari maus dollars because ogara wava established mukumusha you definitely survive i have a feeling i haven't been on the ground because some of the people commented on my last video that you need to be on the ground kuti unyatsonzwisisa zvinhu zviri kuitika or maybe tokumirira kuti mutange masvika paground then tozotaura because isi tiri kutaura zvatotaura hedu some of the things is just what we see on youtube and some of the thing is based on a, on our on our just basically basic thinking you know and also like uh take out the self motivator foot boys we don't want to tell ourselves negative stuff boys the moment kada kutaura zviri negative zvinogona kutidzisira pasi like unoziva kuti zvinoitika kuyo confidence will be low and also zvaunenge watarisira unorwadziwa unoita stress so the only way is just to give yourself a positive motivation kuti ano zvinhu zvinonoita no matter what so this is the issue guys this is the issue so um, It is so sad guys kuona vamwe vanhu vatema vachivhima vamwe vanhu zvinorwadza zvinorwadza zvimwe zvisingatomboiti ndototaura kuti isusu vekumusha ngatirege kusvika pane stance iyoyo kuida kuita vanhu semhuka kana uchinzi tine munhu wekunze lets accommodate them kana vasina mapapers they can be a process yekuti vanonobatsirwa negovernment not nesu not nesu ndisingazivi hangu zvakamboitika pandakambonzwa kuti kwamboitawo futi vana chimwene mamozambican anga ariko i don't know what happened i haven't searched that kind of history kuti vakazobuda sei munyika so isu singatrege kuisa like tisaita mweya wokuisa umwe upenyu hweumwe munhu parisk mumwe munhu anofema sesu nenyaya yekuti tiri kutarisira kuti tinge tichida kuwanawo kurarama bcause at the end of the day so many people vachatambura muno from the way that i see vachatambura zvekutodaro vese vaimhanya mhanya mumastreet vachiti kwaitoda kuti vaende most of them are not going to get the job they are looking for so they are not qualified havana maskills havana chavanoziva havana that kind of motivation because um, umwe anoona wana basa but kana usina self motivation because varungu mabusiness owners vanoona kuti ano munhu is this person willing ku kundi anokwanisa kundikwidzira here kambani yangu kuenda pane another level or maybe this person anongoda mari and stuff like that because isusu mazimba mashandi ataita tosvika panzvimbo taigona kutora business remunhu toriita seredu because titoona vision we operate that business as if its ours so to tukasvika pakambani pane ndichishanda unogona kufunga kuti maybe business rangu Ndakambozviitiwa to be honest inini pandaishanda ndaishanda kuCaltex Caltex garage because I started as a petrol attendant before I worked as an HR kune imwe company I started as a petrol attendant then as a petrol attendant ndobva ndapinzwa mukati ndobva ndaitwa emerchandiser so ndiri merchandiser ipapo

They don't want to work havadi kushanda they just want kungoda kuchemera toda kupiwa zvakadai and stuff like that so guys izvi zvinhu zviri kuitika muno ka zvinotondibata very emotional emotionally but at the same time zvinotidzosera kumusha kwatati tisingadi kuenda bos most of the people vanga vasisingadi kudzokera kumusha vanhu vaingoticha ticha munosvika pakufa uri muno uchiti ndicha ndicha so kuenda kuvhu rako kumusha ikoko wonoona kuti ungaita chii kana uchitangira kumamisha unotangira ikoko kana uchitanga zvekurima unongonoita zvinoita vamwe vanhu ikoko you survive and most of the people vachatofara zvimwe singatomboiti vachatofara because vachaona zvinhu zvavo zvichivafambira then vachatanga kudemba kuti dai ndakauya kuno kudhara zvachitori nani And what I like about uh, vanhu vakawandisa that they have learned a lot kubva kunoko that they're going to apply vadzokera kumusha ikoko because if you cannot apply what you have learned munomu you're gonna be in deep uh, problem you're gonna be in deep problem let's look at my builders Let's look at the people vanga vachirana mabusiness avo they can continue their businesses ikoko they open other business because vanenge vane experience yezvakawanda they've learnt a lot vari kuvaka vari kuita paving and plastering vari kuita zvese ino roofing sealing they're gonna go vachivhura macontracts avo then they start business they make money

Vakutoziva like the other people vatomboona pa YouTube vakabva muno mu SA vakutoma ine ma businesses around plumbing, building, plastering, painting zvese izvi. So we don't need kuti tinge tichema chema kuti no why tadzingwa. Zvimwe zvine purpose, zvine reason. Maybe it is good for you. Maybe it's a big advantage to your side. But one kwa uchichema chema. because i just want to find out ndasvika paground because yes i can actually keep on uh, prophesizing talking about kumusha kunoraramika and stuff like that ndisana ndava paground it will be kind of difficult for me so um, i just want to hear in the comment section kubva kune vanhu vava paground especially vakabva kunoku kuti muri kuzviona sei muri zvigona sei zviri kufamba sei Munawo here madata muri kugara mune madata here everyday like the way you used to kunoko zviri kufamba sei because i got some friends vanga vari kunoko one of my friend akatotengesa bhaki akadana nebhaki rake but zvakazorema then he sold his bhaki mukadzi wakanga atungamira anotanga zvehuku kumusha kwarari uko so um, At first achangosvika anga achicommunicator zviri bho but ya yangozoita mhom mhom mhom mokutoshaikwa completely so I don't know what it is it about is it because of data kuti data rinodhura here kumusha and stuff like that so guys zvinhu zvinorwadza so I just wanna pedzisira ne this message I'm not gonna say much I was just concerned about this video randicha attach up I don't know kuti vanhu vachati chii naro naro video iri because ndatisingadi kuva much involved nezvinhu zvakadai but ndatongoona kuti zvandibata zvandirwadza zvandibaya pamwoyo kuti umwe munhu mutema because you be surprised this person ari kutaura maybe anotori nababa veyo vekunze or maybe generation yavo maybe yakabva kuna nachimwene but no mwana nenyaya kuti ane chitupa chemunhu ende anobhilivha zvariva muno bos most of the people vari muno havadi kutsvaga marutsawo

Tadarikawo 4000 hours dzadzi dziri required kuti inge ichikwanisa kutanga kubhadharwa but pamasubscribers true hatisati tasvika 1000 ndofunga tasara ne200 and something masubscribers kuti tisvike tange kubhadharwa guys this is the beginning of our journey we are trying to uh, create um, a source of income kuti pate tadzokera kumusha tikwanise kuramba tichicontinua ne, ne content especially mukuvaka tichiita zvese izvo tate takutora content almost every day our living is either tiri kuharare or maybe tiri kumberengwa techingotora content guys tichikudirirai content tichidzidzisana tichionesana zvese so we need to grow